Thousands of pipo for uk don come out dey celebrate summer solstice as heat for there don reach thirty four degrees celsius. Iran say dem don hide dia nuclear materials make dem no fit destroy dem, dem even say no be for war dem dey do am. Na some of di tori wey you go hear for today. Na Pidgin Tori Global be dis, where foreign tori dey drop for your ear with correct Naija Pidgin. If e dey happun for world, We go run am here the way you sabi am. Oya make we enter today gist. Na longest day of the year for UK and plenty people don come out dey celebrate summer solstice with different kind gathering. As the heat wave still dey bite, dem expect temperature to reach thirty four degrees Celsius and weather people don drop yellow thunderstorm warning. Thousands of pipo gada for Stonehenge to mark di day, police even close A303 road wey pass di ancient stone circle becos too many motos park anyhow and pipo dey waka for road. Dem say dis Stonehenge celebration na tradition wey link to how di sun shine for longest day of di year. US-based Defense Monitors Institute for the Study of War ISW and Critical Threats Project CTP don tok say one senior IRGC commander for Iran don confirm say dem don carry nuclear materials go hide for secure places to avoid make US or Israel destroy am. Dem believe say Iran dey use dis move take send message give Western countries say if dem wan destroy all di nuclear stuff, E no go easy at all, e go take time, energy and plenty stress. Di monitors believe say Iran dey try pressure West to choose negotiation ova fight, especially as Israel attacks still dey go on. Dem say Iran wan make West understand say to find and destroy evritin go be like to dey look for pin inside desert, e beta make dem come sit down tok.

eslami even tok say dem fit sue grossi becos e no do anytin wen israel strike dia facility but grossi still stand gidigba e tell un security council say iran neva give beta explanation about dia nuclear programme and na dat one make e hard to confam if na only peaceful teams dem dey use am for grossi still warn say israel attack don affect safety and security for iran nuclear plant seriously. israeli military don tok say dem don shoot down one iranian drone wey enta dia airspace early today wey cause siren to blow for some parts of golan heights wey israel dey occupy dem say di drone fall land for one area wey no get pipo and nobody wound whereas one former pentagon official david desroches tell reporters say iran no too dey target heavy military base or stronghold for israel Instead, dem dey aim small small area wey no get serious defense. E talk say the kind missile Iran dey fire no be the one wey go disturb command center or air base. This one fit mean say Iran no too sure of themselves to go after major military targets. Intelligence police for QOM province don announce say dem don arrest 22 pipo since June 12, accuse dem say dem dey linked to Israel spy service, na news agency wey belong to Iran Revolutionary Guard Corps report am. Dem tok say di pipo still get hand for to dey disturb public opinion and for to dey support di criminal regime wey be Israel. but dem no gree drop full details of wetin exactly di accused pipo do or who dem be. Israel Foreign Minister Gideon Saar don tell German newspapers say dem believe say di recent attacks don delay Iran chance to get nuclear bomb by at least two to three years. Saar still tok say Israel no dey plan to stop di operation anytime soon, E tok say dem go do anytin dem fit do to clear di threat. Iran on di oda hand don always deny say dem dey work on nuclear weapons, dem maintain say dia nuclear programme na for civilian purposes alone. Nada Habibi, wey be economics prof. for Brandeis University, Massachusetts, don tok say di wahala between Iran and Israel neva really shake global economy for now. Oil and capital markets still dey steady, but e warn say if di fight spread go Persian Gulf or Strait of Hormuz, wahala go dey because na there twenty percent of di world oil dey pass. Habibie still tok say Iran neva attack any economic assets for di region and Israel sef neva touch Iran crude oil export, but if dem push am further, e fit scata oil supply and cause global market wahala. Plenty Americans don dey run comot from Iran through land since di fight between Israel and Iran begin hot, na wetin internal report from us State Department show. Even though many escape without wahala, di report still tok say some pipo face delay and wahala for border, and one family report say two Americans even land for de ten tion. US no get embassy for Iran, so to evacuate pipo from there no easy at all. Whereas for Israel, US don carry seventy nine embassy staff and dia family members comot last Friday, according to anoda State Department memo. us intelligence chief tulsi gabbard don drop statement for x say pipo dey misquote her she tok say yes back in march she mention say iran no dey build nuclear bomb but she still believe say if iran wan do am dem fit produce am within few weeks she tok say she and president trump dey agree say iran no suppose get nuclear weapon at all gabbard wey dey dat trump maga group wey no too like foreign war don dey pushed aside from di current mata as trump dey reason weda us go join israel attack iran direct One man wey dem accuse say e use motor chase us congressman Max Miller comot for road for Ohio don turn imsef to police. Rocky River Police identify am as thirty six year old Feras Hamdan. Miller tok say di man blow horn block am for road, wave Palestinian flag and even shout say death to Israel and threaten to kill am and im family. Police say afta Miller report di mata, dem issue arrest warrant and Hamdan come surrender shortly afta. Dem tok say Hamdan be doctor for Ohio and im face charges of aggravated menacing and ethnic intimidation. Court don set im bail at five hundred thousand dollars and judge order am make e surrender im passport, Im next court date na eight July. Dis mata dey hot as us don see increase in political violence recently. And di last one for today, Mahmoud Khalil, Palestinian activist wey graduate from Columbia University don finally regain im freedom afta three months for us immigration detention. Judge tok say Khalil no be flight risk and e no pose danger to im community so dem release am and make am continue im immigration case outside cell khaled na strong voice for pro-palestinian protests for colombia last year afta dem arrest am for march 8 pipo protest for new york and washington dc as dem release am from de ten tion for louisiana khaled tok say e wan see im wife noor and dia baby boy Wey e wife born wen e dey inside. E say government only give am one hour to see dem before but now e fit hug dem without to dey watch clock. E blast Trump administration say dem try punish am just because e protest against Israel action for Gaza.